Çawuş özüniň ýolundan ýok etmeli galamdaş ýoldaşlarynyň.

döredijilik intelligensiýasynyň wekilleriniň onlarçasyny saýlap alypdyr. Şu bilen dahylly gürrüňlere geçmezden ozal, Akmyrat Şirowyň hem-de Bapba Gökleňewiň ruhunyň öňünde ötünç soramagy borjum hasaplaýan. Görüňizde biynjalyk edenim üçin günämi ötüň, eziz galamdaşlarym. Çawuşyň ynamdar adama ýetiren her bir maglumatynda diýen ýaly, merhum Akmyrat Şirowyň adyna garlyk ýetirmäge, ony başbozar adam hökmünde suratlandyrmaga synanyşýar. Ol ynamdar adama bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylyň ýanwarynyň üçünji on günlüginiň ortasynda ýetiren maglumatynyň mazmuny şundan ybarat, Çawuş Akmyrat Şirowy bir müň dokuz ýüz segsen ikinji ýyldan bäri tanaýan eken. Bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylyň tomsunda ol Akmyrat Şirow bilen bir üýşmeleňde bile oturypdyrlar. Akmyrat Şirow milli mesele boýunça öz pikirini orta atypdyr. Şonda ol türkmenleriň bitewi, özbaşdak bolmalydygyny, öz ykbalyna özi erk etmelidigini aýdypdyr. Şeýle hem merkeziň milletleriň ösüşini bökdemek üçin, ähli zat edýänligini tekrarlapdyr. Çawuş onuň pikirleriniň ýalňyşdygyny aýdypdyr we beýle ideýany ret edipdir. Gahary gelen Akmyrat Şirow üýşmeleňden turup gitmekçi bolupdyr hem-de Akmuhammet Welsapara, Çawuşa sen Döwlet howpsuzlyk komitetiniň agenti diýipdir. Onuň şeýle diýenini şahyr Nobatguly Rejepow bilen žurnalist Kakajan Rejepow hem eşidipdir. Hawa, Akmyrat neresse bilip aýdypdyrmy ýa-da bilmän aýdypdyrmy, garaz, Akmuhammet Welsaparyň ýüzüne onuň kimdigini aýdypdyr. Akmuhammet Welsapar hakynda aýdanyňda, onuň atan oky, göni nyşany degipdir. Özüni köpçüligiň arasynda masgaralan bu adamdan çawuş ymykly ar almagyň kül-külüne düşüpdir. Okyjy alasarmyk halda galmaz ýaly, onuň ynamdar Akmyrat Şirow hakynda ýetiren ýene-de bir maglumaty hakynda giňişleýin durup geçesim gelýär. Çawuş Akmuhammet Welsaparyň ynamdar ada özüne bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylyň bäşinji maýynda berlen tabşyrygy berjaý etmek üçin Edebiýat we sungat gazetiniň şol wagtky işgäri Şiraly Nurmyradowyň öýüne barypdyr. Bu ýerde edebiýat agşamy diýen bahana bilen ýygnanyşyk geçirilýän eken. Ýygnanyşyga Leningraddan Akmyrat Şirow, Bapba Gökleňow, Ýaş kommunist gazetiniň işgäri, Nobatguly Rejepow, Edebiýat we sungat gazetiniň işgäri, Öwezdurdy Nepesow, Sowet Türkmenistany gazetiniň işgäri, Juma Hudaýgulyýew, Ýazyjy, hudožnik Döwlet Annamyradow, Sowet edebiýaty žurnalynyň işgäri. Şiraly Nurmyradowyň Anna atly goňşusy hem-de tötänleýin bölmeden gelen iki myhman gatnaşypdyr. Ol ikisi hemmeden soň gelip, gelşi ýalam çalt gidipdir. Ýygnanyşyga Akmyrat Şirow Galkyn halkym diýen manifestiň proýektini hödürläpdir. Manifestiň proýektini beýlekiler bilen bir hatarda Çawuş hem okapdyr. Proýekt maşynkada ýazylyp, üç sahypadan ybarat eken. Proýekti oturanlar makullamandyr. Muňa Akmyrat Şirowyň erbet keýpi bozulypdyr. Ýygnanyşyga gatnaşýanlaryň çawuşdan özgesi beýleki otaga girip, on bäş minut çemesi eglenip çykypdyr. Akmyrat Şirowyň keýpi has hem bozulan eken. Soňra öýde gyzynyň ýeke galanyny bahanalap, Nobatguly Rejepow üýşmeleňden gidipdir. Keýpsiz Akmyrat Şirow hem sagat on birlerde öýüne gaýdypdyr. Beýlekiler gije sagat bire çenli Şirmyrat Nurmyradowyň öýünde oturypdyrlar. Akmyrat Şirowyň her bir ädimini butnutman yzarlaýan çawuş beýlekileriň hereketini-de gözden salmandyr. Ol Şiraly Nurmyradowyň öýündäki ýygnanyşykdan ýedi gün soňra ynamdar adama şu maglumaty ýetiripdir. Aýdylan gün çawuş Tirkiş Jumageldiýew bilen onuň iş kabinetinde duşupdyr. Tirkiş Jumageldiýew ýaşlaryň restorandaky ýygnanyşygyna, Şiraly Nurmyradowyň öýündäki üýşmeleňine çawuşyň baryp-barmanlygy bilen gyzyklanypdyr. Çawuş Tirkiş Jumageldiýewiň ýanynda özüni arkaýyn alyp baran bolupdyr. Soňra Çawuşyň maglumaty boýunça iş gününiň ahyrynda Edebiýat we sungat gazetiniň işgärleri Şiraly Nurmyradow bilen Nobatguly Rejepowyň iş kabinetinde çärjewli myhman hudožnigiň oturandygyny görüpdir. Biraz soňra Akmyrat Şirow bilen Bapby Gökleňow gelipdir. Olar iş güni tamamlanyberende iki bölege bölünip, metbugat öýünden çykypdyrlar. Çawuşyň çaky boýunça, megerem soňra birleşip, gizlin gürrüň etmek üçin, şeýle edipdirler. Bu sapar olar özleri bilen gitmegi Çawuşa mürähet etmändirler. Akmyrat neresse gezek berlende, Çawuş türkmeniň. Seniň ýakaň meniň elimdir diýleni edipdir. Ol ony tas ömrüniň soňky gününe çenli diýen ýaly,